Kan pal rih lomi cu kan pintu ah khin an um ko titu Rev. Arthur Carson te nupa kha Laimi sin i missionary ṭuan hmasa cem an rak si. Cucaah cun hi nih hin an konglam kan chim la le hi kong ah hin Rev. Arthur Carson te nupa kha chim lo khawh lo Laimi Khrihfa thawhkehnak hrampi an si kan ti. Rev. Arthur Carson cu niruk August sang kazariat sawm ruk ah a chuak le Amah hi tlakrawh inn sak le lung inn sak a thiam ngaimi mistiri lehtama a si. A pa cu ngor zawtnak i a zawt caah kum sawm paruk a si in innchungkhar nun pawcawmnak ṭuanvo kha Rev. Arthur Carson cungah hin a rak tla. Chungkhar kha a zohkhenh i asinain kum sawm pasarih a si kum ah a lung aa thleng i an khua Baptist Khrihfabu ah lut in ramdang i Khrihfa rianṭuan ah Pathian nih a kah ti kha a lung chungah a um. Khrihfabu a luh hnu kum thum ah Nebraska Baptist Seminary cacawn hram thokin Baptist pastor sinak cu Sangha zariat sawmriat le panga August ni sawmhnih le pakua Fidelity khua ah dotlaaknak ordination pek a rak si. Pastor a si hnu in American Baptist Union nih Kawlram thlanglei prom ah missionary rian ṭuan ding i an fialnak cu October ni sawm panga sang khat zariat sawmriat le paruk ah aa thawh i thla thum hrawng a kal hnuah December ni sawm pathum sang khat zariat sawmriat le paruk ah Rangoon a phan. Cuka ahcun nungak Laura Hardin zong Rangoon ah kum thum rian a ṭuannak a rak si cang. Laura Hardin cu kum sawm pasarih a si kum sang khat zariat sawm sarih le panga ah Cambridge sianginn ah cachimh rian a ṭuan i hrinṭhannak pumhnak ṭang i a lung aa thlengmi a si. Barling khua Baptist Khrihfabu pakhat ah a lut. Cu hnu cun Baibal ca a cawng ṭhan le a dih hnu November ni sawmhnih pariat sangkazariat sawmriat pathum ah siangbawi rian ṭuan dingin rengun a rak phan. Kawlram i kum ruk rian a ṭuan hnuah Rev. Arthur Carson he Biaseng khua ah an i um i fa pahnih Kurt Hardin Carson le Max Howard Carson an ngei. An i ṭhitum dih cangka tein American Baptist Missionary Union nih cun Laimi sinah siangbawi rian ṭuan dingin an thlah hna. Kum sang hazariat sawmriat le pariat ahcun mission rian cu Theet Myo ah an bunh le hika i Laimi Chin ummi hna cu Aso Chin an ti hna. Cucu Kawlram thlanglei i a ummi Laimi Chin tinak a si. Asinain Rev. Arthur Carson cu Theet Myo chung i rian ṭuan kha a lung a si lo pinah a hna a ngam kho lo. Cucaah cun an headquarter Boston ah hitihin ca a kuat. Atu hi ka ka um cu America kan um lio i kan ruahmi a si lo. Zeicahtiah kan pal rih lomi cu kan pintu ah khin an um ko, tiah a ti. kan palh rih lomi a timi hi Laitlang kha a si. Cu hnu cun Mission Board nih Boston ah rianrang khuakhannak an ngei i Reverend Arthur Carson le Laura Carson cu Laitlang i hmun thar thawktu dingah an thim hna. Rev. Carson cu ni sawmhnih pathum ram hal i a rau hnuah Lairam siangbawi rianṭuannak cu Hakha ah thawk siseh tiah bia an khiah. Cu hnu cun nihnih February sangkazariat sawm kua le pakua ah Thirt mio chuahtak in ni sawm panga March sangkazariat sawm kua pakua ah Hakha an rak phan. Hakha an phan zan hin Athar Carson nupi Laura Carson hi a lung a chia ngai le tihin bia a rak chim. Lung in hme te tlakhlam chung i kan luh tikah zel don a um lo i vawlei kha a ṭuang pha a si ko. Vawlei ṭuang i kan kal tikah Kan keneh cu fing le tlang horkuang bantuk a si. Aa hninmi a chia nawn pi far cabuai hmete pakhat le khairiat puan phahmi ṭhutdanh zau pakhat a um. A dang zeihmanh a um lo. Ka khuaruah a har tuk i vulei cungah ṭhu in ka vapa Arthur sinah cun, Arthur, Arthur, Pathian nih an kan auhnak paoh a ka kal kho lai. Rian zong ka ṭuan kho lai tiah ka rak i ruah. Asinain Arthur, ka si kho hrimhrim lo, ka si kho hrimhrim lo. Hi bantuk ṭihnung hmun le mifih nungmi hna lakah hin a um in ka um kho ti lo. Ka nun chungah hin ka um kho hrimhrim lo tiah ka ti i ngui nguin ka ṭap tiah a ti. Minung ruahnak ahcun Lau Rakharsan ruahnak hi ruahnak fawite a si men kho. Asinain kan zumhmi van Pathian bochan bu i ruahchannak tampi ngeih kha tu i Laimi nih